Dhagee haa ani immoo tana yaada kan kee bari jechuun hedduu si yaadee ture.
Amma mee haa bilbiltuuf ni haasa. Mee irra bilbili gaman inni jedhu laala laakiin hin ajjaman hin beekan illeen Dhibeeta.
ni hin beeka. Jaani akka akka ajaa'iba amanta. Eh, ni nama na akka ajaa'ibatti ni nama na gaa. Maaliif biyya galmi namaa kana hin beekamu gaa yoo qayyaramees gallaa lafa irra madda godhe. Ni amanta.

Jaartii qabu irratti illee heerumuu hin fadhu. Nama sirratti heerumuu Nama illee hin irratti fedhu.
heerumuu illee hin fedhu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Daawwattootaa fi kabajamtoota keenya jirra jirtu isin jechaa jiruuf jireenya keessan maal fakkaata nagama qabdanii? Ani beekan daawwattoota nagaa gaafadha haa. Akkam isin nagaa fayya qabdanii isinirraa illee turre jirraa har'a dhufnee jirra. Har'aan ta'e jechuudha daawwattoota keenya. Akka ta'esa bakki nan dalaguu fi karaa nan dalagu kanaa fi manni yaasiin walitti Walitti dhiyaata. dhaluudha.
Walitti dhiyaata waan ta'eef. Akkasitti walitti daluu jettanii too karaa keessanii sanii.

Akkasuma jecha daawwattoota kabajamtoota keenya akka tasaa dhufee jechuudha. Naala beekamis ni ilaala jeetiin gama sumaanu. Salaam jeet akka garuu garaa naaf isaa wal biratti argamnee hin beeynu. Har'a tana garuu anaa fi haati beekamu wajjinatti argamna. Har'a maal qabattee dhuftee yoo na jettee bakka hin deemuun tutti ga'a.

Dhiirti amma intina amantiin qabdu yoo hayaa jiru.
Eega. Laalaan jiru maaliif inni abbaa ilmaaniiti. Abbaa beekamii. Zuleeqa.
Abbaa Zuleeqaati. Namni isaa abbaa ilmaanii ta'ee. Allahu alam.

Dhagahi kaa ani imman tana yaada kan kee bari jechuun hedduu si yaadee ture. Eh, Hedduu si yaadee tureetiin firraa haadha beekamiin gaafadha jeetiin waa'ee yaada kiyyaa sani guyyaa lama beektaa hirriban qabu yaada kan kee.
Ay,

Dayisa mana moo? Ee mana dhufee.
Haya. Akkasitti yaala beekama kun akkanatti guyyaa lama moo sadi na yayyaachisaa nyaatallee na dhoddoorkaa akka tokko na goggodhaa jee. Akkasitti san booda akka tokko na goggodhaa jee waa'ee keetitti haasofna.

Biraaf rakkoon qabu. Dhiifamaa siin jee biraan keessi godhe ani. Biraan keessi godhe biraan keessi godhe. Haa. Yaasiin. Maali addeen asuun lafa dhoyte? Halo?

An jechuu hedduu argee firrumaa osoo bakka attiin gaanfadha akka kiyyaatti akka shamarran Ani akka wasa- jaarsa namaa ta'e dhiirri gizee nama jaalattu yookaan nama janaajantu bareedaa miti. Oromoon Ani wasa- dhiiraa jechuudha. Mm. Akkasii yaasiin ammoo dhugaatu isaa nuuf ibsee yaasiin Anuu dhugaa. aduu kaagis duraa tana mumkin hayaa jaa mumkin hayaa jechuu laakin itti samantiin hin qabaas jeeni. Eh, Yaasiin eh, namni hedduun fakkeenya godhata. Dhugaa himuuf maaliifi Akka dhiirota kaanii miti. Wallaahi ana alatti illee maal jettan gurri abbaa duubaa waan jaamu takka jira. Yaasiin yeroo hedduu nama biratti hedduu bakka akka jaartii isaa kabaju haadha mana isaa akka kabaju jaartii isaa na beektaa miti uummanni harargee kun. Aywa. Akkana akkana.
Akkasii jechuudha akka haadha mana isaa kabaju Akkasiin jechuudha akka hojjettoota kanneen namni hedduun yaasiin fakkeenya wanta anatti hin dhagee yeroo hedduu yaasiin akkanaa haadha mana isaanii jabeeffata maal waa hedduun dhagahee maashaa Allah ammallee rabbi walii isin hadiisu. Akkasii daawwattoota akka hojjettoota keenya hanga dhumaatti waan turtaniif.
Eeyyama hedduu galatooma. Nagaatti.